qatt ma tkun preparata, ġifiri.
Għan naħseb tibqat it-tama. Le, eżattament, tipprepara kemm tipprepara qatt moħa tipprepara biżejjed. Adolescenti għaddew minna hija sens ta' maturità li dawn kellhom jimmaturaw qabel iż-żmien. Jgħidulek apparti li jiena kelli żewġ losses. tlift il-papa, il-mewta, mela, mela, mela. u tlift il-bastun li. Il-mama kif kienet qabel.
L-spiritu tal-mama kif kien qabel. Li kemm importanti daħħal il-counselor, l-SMT u teachers u jkun hemm ukoll xaħat mill-familja li qed jirrappreżenta xinu id-dar xinu jiġri. Biex inti taħdem bħala tim.
Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Centre għall-kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandna mistiedna speċjali. Għandna l Franġeska, nilqak magħna hawnhekk. U grazzi ħafna tal ilqajt l-istedina tiegħi. Napprezza. Inti om. Illum il-ġurnata għandek ukoll il-majsna Gilbani, ċek, għandek ħafna feeding equipment ta' tfal. Eżatt.
U inti meta kont iżgħar fl-adolescenza tiegħek ġarrab it-telfa tal-papa. Eżattament.
U llum fil-fatt ħan iddiskutu daqsxejn il-luttu jew it-telfa ta' ġenitur fit-tfal u l-adoloxxenti, għax ovvjament hija xi ħaġa illi ma nitkellmux daqshekk fuqha. Eżattament. Li jiġri nemmen jiena illi huma affarijiet li nafu li qegħdin hemm preżenti bħal is-suġġett li titlef tarbija meta titwieled pereżempju jew titlef it-tfal. Nafu li hija xi ħaġa li qiegħda hemm li tista' tiġri imma nipprovaw li ma nitkellmux fuqha ħalli ma ntuwiex focus imma mbagħad li tiġi nsibu ruħna f'baħar li qatt m'homna fih. Allura jiena nemmen li aħjar niddiskutu u mhux għalina biss jekk ngħaddu aħna minna imma anke jgħaddi xi ħadd viċin tagħna kif għandna nġibu ruħna. Eżattament.
Mela, l-ewwel nett grazzi tal-istedina u għanura lija li intqajt miegħek u qiegħda fuq fuq Bambinelli. Mela, jiena meta kelli 13-il sena kont ġarrabt it-telfa ta' missieri, il-papa kien ma jiflaħx, ġifieri konna aware li Jista' jkun jiġi nieqes imma inti qatt fil-verità ma tkun preparata għal din it-telfa. Jien għandi ħuti li huma ikbar minni, ħija kellu 18 u oħti 17 hekk kienu ġo xuxin u mbagħad kien hemm jiena li kont aktar iżgħar minnhom. Niftakar imbagħad il-papa kien ħalliena f'Settembru, fit-8 ta' Settembru, illum għaddew 16-il sena minn din it-telfa, U niftakar jiena kont irritornajt l-iskola ħmistax wara x'il-papà fit-tmienja u aħna konna nibdew around approximately two weeks wara. Mhm. U jiena niftakar dak iż-żmien ma kienx jeżisti Facebook, ma kienx jeżisti social media kienet għadha mejta fit-2008. U niftakarni li ġifiri kont mort l-iskola u sħabi u l-allima ma kienu jafu li għadni kem tlift il-papa. Jiġifieri din jiena kont żammejtha ġo fija, jiġifieri kważi kważi ehm, anka l-best friends tiegħi ehm, niftakar fi żmien il-junior college, jiġifieri set naqbeż f'perjodu kont domt biex ngħid isma' jiena kont lift il-papa. Ehm, ġifri kont xi ħaġa li kont inżomma ħafna fija. Mbagħad niftakar darba kellna orali tat-Taljan Dan is-ser kien beda jsaqsina mistoqsijiet isma' fuq il-familja taf kif u mbagħad ma nafx kif kien diskors u għatlu eh, mill-papa du kemm ħallina ftit ta' xurilu. U niftakar tgħid kemm kont kbejt. Dak iż-żmien ukoll counselors fl-iskejjel, il-kelma counselor kienet jisada xi ħaġa fil-bidu ħafna dak iż-żmien mhm. aktar konna nisimgħu b'marriage counselor milli mhm. school counselor. Kienu jeżistu vera l-guidance teacher, ehm, il-guidance teachers, pero jien xorta kont zammejt l-inżomma lija personali din. Ehm, issa, jiena ħan ġifiri ħanajdlek kif għazilt L-ewwel nett jiena by profession jien għalliema tal-primarja u għamilt il-masters f'counselling. Għadni kemm lestejtu wkoll, jiġifieri llum il-ġurnata counsellor. U minn dejjem kelli l-imħabba kbira lejn dan is-suġġett ta' bereavement għall-fatt ukoll li jien bħala għalliema Ix-xogħol tiegħi jilaq anima ħafna tfal li sfortunatament huma wkoll li ġarrbu t-telfa ta' xi ġenitur, jew omm jew missier, u mhux biss omm jew missier imma tista' tkun telfa kbira lihom bħal it-telfa ta' nanna jew nannu, imma li jkunu their primary caregiver ukoll. Hekk kont ħa ngħidlek għax illum il-ġurnata ħafna tfal jqattgħu l-ħin man-nanniet ħabba li l-omm taħdem. Allura n-nanna hija persuna importanti wkoll f'ħajjithom. Eżattament, eżattament.
U jiena kont inħoss isma' jiena bħala liema, ok, importanti li inti tallima mis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż u l-Mezz, ma kemm hu vera sinifikanti li inti bħala liema tifhem dawn it-tfal minn xi xinu maddejjin. Iġifieri Qabel it-tfal ma jkunu jistgħu jitgħallmu s-suġġett, inti trid tkun taf x'inhuma l-bagalja tagħhom, x'għandhom ġo dil-bagalja. Issa jekk huma bħalissa għaddejjin minn dawn it-tip ta' problemi li kemm separazzjoni jew sfortunatament qed iġarrbu t-telfa ta' xi ħadd daqshekk għażiż għalihom, allura jiena l-ewwel u qabel kollox my utmost priority hi li dawn it-tfal ngħinhom u nkun hemm għalihom. Issa jiena minn dal-ambitu inħoss li kont inħoss li m'hawnx biżżejjed għarfien, kemm l-għalliema, kemm l-SMT members, kemm kemm counsellors, jiġifieri fejn jidħol bereavement tat-tfal u l-adoloxxenti m'hawnx biżżejjed għarfien u anke llum il-ġurnata. Dan ħareġ ukoll mill-istudju li jien għamilt it-teżi tiegħi tal-masters. Infatti, appuntu, huwa ffukat fuq il-bereavement tal-adoloxxenti kont an insider researcher, dak li jgħidulu an insider researcher għall-fatt li jien ukoll ġarrabt din it-telfa bħal parteċipanti li kelli fit-teżi. Jiena qbadt sitt parteċipanti differenti, kelli ħamsa tfajliet u kelli ġuvni. Kienu kollha adulti, ġifieri il-parteċipanti kollha għandhom 18-il sena il fuq illum il-ġurnata. U ħadthom fl-esperjenza tagħhom tal- Tat-telfa. Tat-telfa tagħhom meta tilfu il-ġenituri tagħhom. U dawn sfortunatament ħarġu ħafna temi rilevanti fosthom kemm affettwathom eżempju li ma kien hawnx biżejjed awareness l-arfin li meta dawn inti tmur l-iskola Life goes on immediately. Exactly, u iwa, isma, il-papa jew il-mama ma jridu xjaraw ktik pita, trid tkompli bil-ħajja verament, l-ħajja tkompli, imma aħna rridu nifqu u nagħtu l-ispazju lil dawn iż-żgħażagħ, lit-tfal, jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom. Issa, ħafna drabi t-tfal u l-adoloxxenti forsi ma jkunux jistgħu jesprimu ruħhom b'mod verbali, imma t-terapija bħal il-play therapy għat-tfal u anke meta niġu terapija għat-tfal, għall-adoloxxenti. Kemm hi sabiħ eżempju li jesprimu ruħhom, eżempju through mosaic therapy jew eżempju art therapy, music therapy, li dawn jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom fi tpinġija. Illum il-ġurnata hawn kotba wkoll li they focus jiffukaw fuq il-bereavement. Imma, eżempju, jkun hemm storja għatfall mhm. animata fej qed jitkellmu fuq din it-telfa, ma b'mod animat biex it-toqol tas-suġġett nipprovaw innaqsuh kemm jista' jkun. Ġifieri, tajd li fran qed ikun hawn aktar attenzjoni fuq dan is-suġġett mhm. ngħidlek iva, għax ġifieri qed ikun hawn aktar kodba, it-terapija dejjem qed tiżdied qed intu aktar il-ħajja mhux mhm. naħbuha taħt it-tapi. Mhm. Però xorta nemmen u anka mill-istudju li għamilt nemmen li dan is-suġġett hemm bżonn aktar arfin u hemm bżonn aktar studju fuqu. Bla dubju.
Li jiġifieri isma' x'inhu jiġri fl-iskejjel tagħna, kemm tal-Knisja indipendenti u tal-Istat, meta jiġi nieqes ġenitur jew a primary caregiver, x'inhu jiġri bit-tfal? All right, jiġi xi darba xi counsellor ikellimhom, qed ikellimhom as a whole class u mbagħad ovvjament ħa jieħu 'l dan it-tifel jew it-tifla jew l-adoloxxent u qed jitkellmu f'kamra, imma il-counsellor li qed jagħmlilhom it-terapija, il-counseling session, għandu biżejjed għarfien Ekku, fuq is-suġġett. Is-suġġett. Li forsi eżatt ħajjinhom jivvalida l-emozzjonijiet tagħhom u jigwidhom. Proset. Jien eżempju aħna counselors fil-masters tkellimna fuq ħafna suġġetti differenti imma ma tkunx għadek iffukajt Ma tkunx għadek speċjalizzajt fuq eri, eżempju jiena minn dejjem ħassejt dil imħabba tal-bereavement, l-ewwel netta x'ġarrabta jiena stess meta kont żgħira u mhm. apparti minn hekk il-xogħol tal-liema laqqani ma' diversi studenti li ġarbu din it-telfa. Ġifieri, ir-raqa tal li eh, ġenituri mutu waqt li tfal pereżempju għadhom primary jew secondary, għanidu hekk, jew it-tfal jitilfu l-ġenituri tagħhom mhijiex żgħira, qiegħda tikber sfortunatament. Il-imwiet aktar minn qatt qabel jiena meta tlift il-papa tiegħi fit-2008 niftakar jiena u kien hemm tifla oħra li dik is-sena konna tlifna l-ġenituri tagħna. Però llum il-ġurnata l-imwiet sfortunatament it-tip ta' mart dejjem qed jiżdied. Jekk jiġi iktar kumpless, iktar diffiċli. Sudden death se din naraw u anka l-kelma imwiet b'suwiċidju. Fatti jiena waħda fil-wieħed mill-parteċipanti tiegħi tat-teżi tilef ġarrab it-telfa ta' ġenitur b'suwiċidju. Ġifiri, u kellimni ħafna dwar kif it-telfa fetwatu għaliex dan l-istess parteċipant kien għaddej ukoll mill-kanċer dak iż-żmien li tilef il-papa tiegħu. Mhm. Skużani, kien għadu kemm fiq mill-kanċer, ġifiri, dan kien każ partikolari. Mhm. Fil-każ tiegħu, jgħidli li l-iskola tagħtu sens ta' struttura. Meta ħajtu kienet kollox jisu qed jaqa', mhm. ma kellu skop fil-ħajja tiegħu, mhm. l-iskola tagħtu sens ta' struttura. Mhm. Infatti, dan minn student li kien li għalli kien jitgerfex ħafna ma kienx jistudja, spiċċa l-iskola tagħtu sens ta' skop. Però jgħidli wkoll li ma kien hemmx biżejjed awareness fl-iskola, ġifri din din kienet xi ħaġa tema li ħarġet fil-parteċipanti kollha li ehm, infatti parteċipant partikolari għalli il-counselor caused more harm than good. Ġifiri tant kemm ma kienu xjafu fuq is-suġġett ehm, L-allu.
Dan il-parteċipant partikolari għalli li mid-dera minn kienet jarah l-iskola kien għadu kem tilef il-parent tiegħu, ġifri dak kien ikbar ovvjament fi żmien u qabada fuq fuq speċi ta' isma mill-ħajja titkompli business as usual meta fil-verità inti hawnhekk għandek adoloxxent li għaddej mill mill-bidliet fiżiċi imma wkoll il-holistic tiegħu, il-mod ta' kif iħossu qed isiru bidliet kbar. Għax jiena naħseb tagħmel effett illi pereżempju l-ewwel net telefa ta' ġenitur ħatħossha tkun meta tkun. Eżattament. Imma iktar ma nikber jiena bħala persuna fl-età, Iżjed ħa nistenna li ovvjament aħna nafu li aħna meta nitwildu nafu, naħseb dik hija l-unika ħaġa li nafu li ħammutu xi darba. Eżatt. Kull persuna.
Allura iktar ma ħanikber jiena naf li jiena qed iktar viċin li mmut jiena. U l-istess għall-ġenituri tiegħi, ġifieri iktar ma ħanikber jiena fleta u jikbru huma, iktar ħad tkun naħseb faċli li naċċetta għax naf li tiż enorm il-life process. Plus hekk, Iżjed ma ħa nikber, iktar ħa niltaqa' ma' nies li qed jitilfu l-ġenituri tagħhom. Għax hija norm il-life process u jibdew jiżdiedu l-ammont ta' nies għax qed imutu għax qed jikbru. Mentri meta per eżempju qed titlef il-papà jew il-mamà meta forsi għandek eight jew meta għandek thirteen, hemm inqas ċans li issib 'il xi ħadd li huwa bħalek, eżempju inti għedt oħra. kien hemm bħali. Dak is- dik is-sena, dik is-sena.
Pereżempju, meta n- nsemmu forsi separazzjoni jaf fil-klassi ikun hemm erbat itfal għaddejjin minn każ ta' separazzjoni għax forsi hija xi Il-percentaġġ ħaġa forsi tkun iktar. li hu iżjed komuni. Imma allura ma naħsibx li forsi din ma hekk xi kont qed issa ta' xi qed tgħidli li ovvjament l-esperjenza tal-counsellor hija l-istess bħal tat-tifel. Definitament. Għaliex jekk li il-counsellor għalhekk. għandha 30 u Brava. dat-tifel għandu 30, Eżattament. il-counsellor gawdiet il-ġenituri Infatti, tagħha għal Sbatax-il sena oħra. Infatti dal-parteċipant hekk kien għalli, ehm, jien għalli jisa bnit ħajt ehm, u daqshekk, ġifieri ma komplix jiftaħ, ġifieri mbagħad għalhekk jisu f'dal każ is-sens tal-ktieb, is-sens ta' li għandu ċent is-sens ta' kontroll ħarġet ħafna li ju għandu xi ħaġa li jista' jikkontrolla x'inti sfortunatament il-limwiet. Ma ehm, tistax tikkontrolla. Ma tistax hija xi ħaġa li ma tistax tikkontrolla. Issa, il-parteċipanti kelli minnhom li kienu aware li l-ġenituri tagħhom huma ma jifilħux. Imma mbagħad ġieli jkollok każijiet fejn a sudden death, attakk tal-qalb, inċident bil car accident. Jiġifieri inti hemm ukoll imwiet differenti. Ekku.
Li, li forsi, ok, jiena kif għatlek, aħna konna nafu li l-papa tiegħi ma jiflaħx, imma inti fil-verità qatt ma tkun preparata, ġifiri.
Għan naħseb tibqa' tittama. Le, eżattament, tipprepara kemm tipprepara qatt ma ħadd tipprepara biżejjed, speċjalment f'dik l-età daqshekk bikrija, dik l-età li jiena inħoss li l-età fejn it-tfal u l-adolescenti jkunu daqshekk vulnerabbli. Jiena naħseb l-adolescenza tkun naqriżiet tenera l-ħaġa, il għaliex tibda tifhem ċertu kunċetti fil-ħajja. Proset.
Infatti. Meta tkun żgħir, Iħossuwa ta' żgur iħossuwa, imma naħseb tkun iktar forsi ikun hemm iktar distractions illi tista' tintilef. Anka it-tfal iż-żar il-memorja tagħhom tkun iktar short-lived. Eżatt. Fimt, ma jippjanawx daqshekk fil-futur. Mentri meta nkunu adolescenti nibdew nippjanaw. Proset.
Ara, apparti minn hekk inti fl-adolescenza it-temi li ħarġu ġifiri punti li dawn il-parteċipanti tkellmu fuqhom kienet li l-fat li eżempju dawn sħabhom li l-ġenituri tagħhom kienu ħajjin ma setawx jifmu minn xi xinu maddejjin. Iġifiri niftakar dil parteċipanta partikolari kienet tgħidli Sħabi jitkellmu fuq ommhom li jiġġieldu magħhom, li ma tix tixtrilhom xi ħaġa partikolari, u speċi ta' id ħares li u tajt isma' jien għadni kemm tlift il-mamà, ehm, ġifri kienet iżżomm ħafna ġo fija. Kienet qalet kif ma tapprezzaħiex, kif kif mhux qed tara l-valur tal-omm jew tal-missier. Mhm. Ġifri, Ħaġa li dawn l-adoloxxenti għaddew minnha hija sens ta' maturità li dawn kellhom jimmaturaw qabel iż-żmien. Jiġifieri infatti wan tkellmu fuq is-sens ta' tabù li jisma' aħjar naħbiha din il-ħaġa kif kont għamilt jiena, imma Infatti ma mbagħad biż-żmien jibdew isiru jafu sħabek li jisma' din għadha kemm titlef il-papa jew Imma taħbija biex ma jitħassrukx. Jiena meta kont tija jeħe kienet mhm. a coping mechanism li m'għandix għalfejn noqgħod ngħid lil papa mejjet għax inti jisek kif tajt tisma' jiena tlift il-missier jew tlift il-lommi dak is-sens ta' diqa. Imma issa li kbirt u l-iktar li studjajt fuqha u rriċerkajt fuqha, inħoss wan kienet il-coping mechanism tiegħi u nirrealizza aktar kemm ma kien hemm xarfien fuq dan is-suġġett. Ġifieri kieku kienet xi ħaġa it's okay li titkellem fuqha kien hawn aktar ehm, għarfien u kienu aktar ehm, nies speċjalizzati fuqha, jiena forsi kont ngħid xi ħaġa ehm, li ħanħossni komda nitkellem fuqha. Ehm, imma simili bħal ġifiri il-parteċipanti u koll Esperjenzawha din il-ħaġa li kważi kważi tħossok tinqata' minn mal-ħbieb, tħossok aktar waħdek fil-verità, għalkemm jiena fil-każ tiegħi jiena dejjem bħala karattru babbli. Mhm. Allura jien jisni kont kapaċi naħbi l-uġieħ billi nara xħa nivvinta, nara. Nara xħa jina kont dejjem. Għaxu bat jitħol il-karattru tal-bniedem. Eżattament. Ġifiri jina l-coping mechanism tijaj kienet li naħbi l-uġieħ billi nitħaq, billi billi nara xħan ivvinta ma' sħabi. Ehm, imma xorta fl-istess ħin tħoss dak iċ-ċertu distakk inti, ġifiri jina il-parteċipanti u koll għallu li bnew ħajt. Ftit ikunu dawk in-nies li vera jifmu int minn xi xaddejja. Jina niftakar xi ħaġa li vera kienet kidni ehm, kienet, per eżempju, fil-ġurnata tal-milied, tisma nista madwarek isejħu l-kelma pa, u inti ma tkunx tista tajda. Jina li dik kienet kanka nejda, kienet xi ħaġa li vera dak iż-żmien ta' 13-14 li tweġġa ħafna. U ħaġa oħra interessanti li ħarġet fil-teżi u jien ukoll nista' nirrelata magħha Kienu the bitter sweet memories li inti per eżempju jiena iżżewwiġt, jiena sirt omm għall-ewwel darba. Gradwajt. Gradwajt. Ikun hemm ċertu episodju f'ħajtek li tgħid meta xtrajt id-dar l-ewwel darba kemm tgħid kemm nixtieq hawn il-papa li jgħat miegħi u jgħidlek isma' kieku minnek nagħmel hekk, nagħmel hekk, ġifieri dik is-sens ta' parir. Kiku kiku xħa jgħidli l-papa. Kien hemm ċertu milestones fil-ħajja li xtaqtu li kien preżenti. Ħarġet ħafna ħafna ħafna l-parteċipanti kollha tista' tajt kollha semmew dawn il-momenti ta' diqa li fil-verità inti meta tiżżewweġ ok, l-isbaħ ġurnata ta' ħajta meta kellek tifla, imma inti fl-istess ħin f'qalbek Tajt, hmm, kieku għaw dik il-persuna miegħi. Bla kienet tkun iżbaħ il-ġurnata. Bla dubju.
Ħarġet ħaġa interessanti imma daw l-adolescenti u kollalu orrajt fi żmien li tilfu l-ġenituri tagħhom ma kellhomx ħlif dan il-parteċipant ma kellhomx aktar interess fl-istudju, ġifiri jirrebellaw, forsi jemmin jibda jabbuża mill-alkohol, anka sfortunatament mid-drogi. Iġifiri, kollom coping mechanisms differenti biex jattu l-uġieħ. Biex jattu l-uġieħ dikim.
Imma ħaġa interessanti li ħarġet fir-riċerka il-fatt li daw l-adoloxxenti il-fatt li tilfu lil ommhom jew il-missierhom għalihom ġabitom aktar reżiljenti għal fatt li issa kibru jgħidu ejja ħanagħmel aktar effort biex inti tagħmel il-papa jew il-mama tiegħek kburi bik. Ġifieri dik ħarġet ħafna sens ta' reżiljenza jien inħossa wkoll fi. They had to mature fast. Eżattament, eżattament. Inti ma tistax ma tistax tgħid isma' jiena tlift il-lommi u l-missieri imma jisek ikollok tikber dik il-kelma u di mhm. ħarġet ħafna. Infatti kienu jgħiduli daw fuq xiex qegħdin jitkellmu il-grupp eh, fuq affarijiet li jibdew jarawhom irrelevanti. Inti tibda tħossok fi grupp, infatti jiena l-ħbib tiegħi, il-maġġoranza tal-ħbib tiegħi dejjem kienu ikbar minni. Jiena close ħafna ta' oħti, il-ħbib tagħha tista' tajtu mal-ħbib tiegħi. U kont, kont dejjem uħti hija ħames snin ikbar minni, ma dejjem kont nieħu pjaċir aktar għax kont inħoss li s-sens ta' maturità hija iktar hija l-istess jisa livell. Alla volja kont iżgħar fleta. U probabbli ġejtu tapprezzaw iktar il-mama. U żgur il-mama. Bħala the only living parent imbagħad. li il-mama hija l-bastun, ġifieri din di titqis li tilfet ġarbet it-telfa mela wan ġarbet it-telfa tar-raġel tagħha. Eżatt. Imma apparti minn hekk dik kellha tlett itfal. Jiena u ħuti kienu dak iż-żmien it-tnejn l-università, jiena kont għadni is-sekondarja l-junior lyceum, jiġifieri kont għadni f'dak iż-żmien li l-mamà di tiġri bina, trid ma kellix idea forsi l-affarijiet tad-dar, jiġifieri qabel kien jagħmilhom kollha l-papà. Jiġifieri jiena nħares lejn ommi bħala l-bastun tal-familja għax kieku ma kinitx hi, li jisma kompliet u u dejjem issuqna fuq l-istudju, eh, ġifiri twassalna l-emmulaw. Ehm, ġifiri għawek u koll titħol ehm, il-valur tal-om f'dal-kas tijaj. Imma mux kullħat jista jkun l-istess fortuna, forsi jiena l-fortuna daħqit li għassibt il-mama, ma forsi għaw min ġarrab telfa u ħarġet ukoll fil-riċerka u l-ġenitur l-ieħor jaqa' f'dipressjoni tant tkun kbira li daw jisom jitilfu l-iskop ta' ħajjithom, għalla volja jkollhom it-tfal jew l-adolescenti, ġifiri jkollhom it-tfal kibru ftit fleta, ġifiri jkunu in denial ta' xed jiġri fil-ħajja, mbagħad sfortunatament jkollna każijiet fejn l-adolescenti jintilfu. Fil-fatt naħseb kont ħa ngħidlek naħseb iktar huma dat-tip ta' adoloxxenti fejn forsi jitilfu anka s-saħħa tal-ġenitur l-ieħor li jintelqu because they feel they have nowhere to hold. Exactly, eżattament, u din, din fil-riċerka, ġifiri li anka saret barra minn Malta, u koll tenfatizza li inti apparti li dawn tilfu jgħidu lek apparti li jiena kelli zewċ losses tlift il-papa, il-mewta, mela, mela, mela. u tlift il-bastun li. Il-mama kif kienet qabel.
Kienet qabel. L-spiritu tal-mama kif kien qabel. Eżattament, għax inti qed qed iġġarrab din it-telfa, imma fl-istess ħin x'inhu jiġri d-dar. Jiena fil-każ tiegħi mhux ħanajdlek li l-mama m'għaddiċ minn żmien ħażin, eh, min jaf kemm il-darba ehm, żammet ġo fiha ġarbet id-dwejja, imma inti fil-każ tagħna Aħna għal ommna konna l-enerġija, l-iżvok, il-mod ta' kif ħajjitha ta' raġuni għal xi għandha tgħix. Brava, eżattament.
Forsi ħadd ieħor kif kif għaluli fl-istudju huwa f'depressjoni, jiġifieri ma setawx jaċċettaw din it-telfa. U sfortunatament Għalhekk jiena dal-interess kbir li għandi x'inhu jiġri fl-iskejjel, x'qed x'qed nagħmlu aħna l-għalliema, il-counsellors, l-SMT, qegħdin naħdmu b'mod kollettiv? Qegħdin inħarsu lejn il-holistic approach ta' dawn l-istudenti? X'qed jiġri fi skejjel tal-istat, tal-gvern u tal-knisja? Qegħdin jaħdmu flimkien Hemm policies li qegħdin isegwu meta meta student daqshekk vulnerabbli qed jesperjenza din il-mewta u sfortunatament ma hawnx daqshekk għarfien hawn Malta. U jiena naħseb kważi kważi anka l-omm jew il-ġenitur li jibqa' ħaj għandu jidħol daqsxejn fiha din. Darba u elf. Illa għaliex it-tifel jew it-tifla qegħdin jiddependu fuq il-ġenitur li baqa' ħaj issa. Għax ejja ngħidu inti għandek xi tip ta' programm li dawn l-istudenti qegħdin isegwu. Jekk inti mbagħad ħa tmur id-dar u kif qegħdin ngħidu l-omm m'għedhiex aware ta' x'inhu jiġri, inti qisek ħa twaqqa' kollox. Inti għalhekk huwa importanti li jkollok ċirku ta' nies li qegħdin jiffukaw fuq dan it-tifel jew tifla li għadha kemm ġarrbet din it-telfa u qegħdin jaraw kif ħa jtejbu il-ħajja tagħhom għax dawn inutli ħa tgħidilhom ejja ħa nibdew nagħmlu l-lezzjoni tal-mezz x'lezzjoni ħa tagħmel fil-verità inti moħħok xi tlift fil-verità. Dik hi. Għalik jisek tkun qed tgħix f'dinja u forsi hawn min kapaċi jaħbiha perfettament. Hawn min kapaċi jirribella. Nibdew naraw bidliet fil- fil-karattru qed niftakar studenta partikolari sens ta' kontroll fuq sħaba li trid jisa tiddomina li isma' ja nagħmlu hekk ja nagħmlu għax inti fil-verità jekk inti ġġarrab din it-telfa daqs kbira mela qed nippruvaw insibu sens ta' kontroll b'modi differenti. B'modi differenti, eżatt.
Jiġifieri qatgħu bżonn ħafna ħafna għarfien fuq dan is-suġġett. Huwa suġġett interessanti immens. Ħafna, pjaċir nisimgħek. Interessanti immens, jiena kif qed ngħidlek għandi passjoni kbira fuqu, ġifieri xewqa tiegħi li nkompli nirriċerka fuqha u ġifieri nara eżattament x'inhu jiġri fl-iskejjel. u anke jekk anke it-tip ta' soċjoeconomic means, jiġifieri jekk pereżempju jiena naffordja nibgħat l-istudent f'independent school u pereżempju skejjel oħra x'inhu jiġri? Hemm l-istess tip ta' supports? Qegħdin nimxu l-istess in line jew xejn kulħadd kull skejjel qed tuża il-metodu tagħha.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ħajja aħna ta' tifel jew tifla. Huma l-ġenerazzjoni ta' l-futur tagħna. U għandhom bżonn ħafna mħabba, għandhom bżonn ħafna paċenzja li huma nħalluhom jesprimu dak li jħossu b'modi differenti. Terapija lekk hija sabiħa U l-counselling għalhekk huwa sabiħ meta inti għandek modi differenti, l-ewwel semmejtlek il-mużajk, it-tpinġija li huma jistgħu jesprimu l-uġigħ tagħhom. U l-importanti li jkollhom post sigur, post safe fejn jistgħu jagħmlu dan. Fejn jistgħu jagħmlu dan, eżatt. Inti li tagħtihom l-ispazju, tħallihom jesprimu dak li qed iħossu kemm b'mod verbali, kemm bil-kitba kif iħossu huma, Imma hemm xi ħadd li ok, dan is-suġġett jaf jafu inside out, mhux dan inti bħal meta eżempju tmur għand speċjalist, inti tmur għand dal-ispeċjalist għax ħa jgħinek. Eżatt.
Jiġifieri dan is-suġġett alla volja qegħdin fit-2025 xorta jrid ikun hawn aktar għarfien, knowledge, u ninkuraġixxu l dawn it-tfal għall-proċess tagħhom. Jiġifieri jiena dik ix-xewqa tiegħi li nkompli nirriċerka, li nkompli ngħinhom lil dawn l-istudenti. Mhux biss għax esperjenzajtha jien, imma inti meta tkun fil-klassi, inti t-tfal isiru parti minnek. Inti, jiena ġifieri qed nitkellem kemm mill-kappell ta' councillor u kemm mill-kappell t'għalliema, jiena l-istudenti tant insir inħobbhom. Jiġifieri inti tkun għalliema tajba, all right, importanti li t-tfal twassalhom u tagħmel is-sillabu li twassalhom għall-eżamijiet għax inti wara kollox huwa sens ta' sodisfazzjon li t-tfal imorru tajjeb imma kemm hu iktar neċessarju kemm hu aktar sinifikanti li inti tieqaf u tifhem eżatt x'inhu għaddej jekk dan l-istudent jew l-istudenta tilfet l-omm jew il-missier jew another significant person. Għalhekk l-importanti qed isiru seminars l-għalliema qed jagħmlulhom seminars fuq dan is-suġġett. Jien kemm inni għalliema qatt ma saru dat-tip ta' suġġetti. Is-suġġett tal-mewt.
jiġi diskuss fl-iskola? Mm, le. Għax jiena naħseb dik hija waħda mill-problemi tas-soċjetà. Illi anka jiena llum bħala om naħseb li t-tifel sissadni għax sandu for. Għadna għad mux jowħa forsi ġili semmejtlu il-kunċett ta' mewt, imma per eżempju l-mewt għanna niddiskrivu l-om mill-ewel kifinu u mill-li ma jeta. Idu nistennew telfa l-ewel tiġri
Ara, sfortunatament kif bdejna ngħidu, il-mewt hija xi ħaġa. Għax daħ tiġri żgur. Żgur, definittament. Ġifieri forsi hawn min jesperimenta hawn he experience il-mewt meta jikber u hawn min sfortunatament jesperjenza feta aktar bikrija. Għalhekk huwa importanti li aħna bħala ġenituri nkunu aware li jeżistu dawn il-kotba. kotba differenti li qed jitkellmu fuq dan is-suġġett b'mod animat. Ġifieri bl-ebda mod medin ngħidu li ħawwaqqaw is-suġġett, imma biex inti tgħin il dawn it-tfal jivviżwalizzaw x'jista' jiġri. Eżattament, mill-lenti tal-ktieb, ġifieri mhux taħrabha jew taħrab is-suġġett, imma tiddiskutija. b'dawn il-kotba, bl-għodda importanti u ma nagħmlux ħażin li dejjem nieħdu parir u ngħinuhom, jiġifieri mhux qisek mietet in-nanna u qisu ma ġara xejn, issa marret tiltaqa' mal-bambin. Jew raqdet għal dejjem għax din min jaf x'għan tibda tista' mela, mela, tqabbad. Mela, jew li kif nista' norqod. Jew mhux se naraw aktar, le huwa importanti kif qegħdin ngħidu l-għodda tal-kotba fi żmieni ma kinitx teżisti, imma jekk jekk ifittxu ehm, books on bereavement, ehm, child books on bereavement, jitlawlek kotba differenti fejn il-ġenitur jew min jieħu ħsieb it-tfal jista' ipoġġi u jiddiskuti ġifieri mbagħad tista' tagħmel anka diskussjoni. Ehm, ġifieri tista' tikkrea ambjent sigur hekk fuq tapit bil-cushions bis-soft toys u tpoġġu taqraw dan il-ktib flimkien. Ehm, u naħseb anka, per eżempju, familja li sissa da ma ntilef ħadd minna, kważi kważi. Jiena tiġi niktib f'moħħi The Invisible String. Ehm, dan il-ktib tant huwa miktub tajjeb mhm. għal dawn it-tfal. Ehm, ġifieri telfa true string. Okay. Imma fil-verità, ġifiri inti qed nużaw affarijiet ehm, tal-ħajja ta' kuljum mhm. biex ngħinu dawn it-tfal li sfortunatament ibatu ħafna ehm, u jekk ma noqogħdux attenti jistgħu jaqbdu triq ehm, eh, diffiċli. U żgur.
U nemmen ukoll għandu jkun hawn iktar awareness kif in-nies tal-madwar, ġifieri mhux ġast it-teacher, x'eżempju Jiena jekk jew it-tifel, jekk għandu pereżempju t-tifel għandu xi ħadd fil-klassi illi tilef il-ġenitur tiegħu, mela jien nispjega t-tifel x'ġara. Eżattament.
Fl-istess ħin naf li ovvjament it-tifel jaf jgħaddi minn anzjetà li hu jista' jiġrilu l-istess. Imma yes, it, it can, the same can happen. Fl-iskejjel, fl-iskejjel u jiġri dan li ħa ngħidlek, ikun hemm xi ħadd eżempju jekk jien għandi studenta li tilfet il-papà jew il-mamà, ħa jiġu jkellmuhom, ġifieri fil-klassi isma' dik it-tifla tilfet il-papà jew il-mamà. Imma sfortunatament li jiġri ma jkun hemmx follow up. Ġifieri dan it-telfa li ġarrab dat-tifel jew tifla all right ġie xi ħadd fil-klassi qed jitkellem imma mbagħad m'hemmx follow up. Għax inti fil-verità vera t-tifel per se tilef l-omm jew il-missier imma d-dinamika tal-klassi ħa tinbidel. Jekk inti forsi kellek tifel jew tifla dejjem ferriħija, dejjem tidħaq, u issa tilfet il-ġenitur tagħha, jiena bħala klassi x'nista' nagħmel? Jiġifieri anke t-tfal ninkludihom, x'nista' nagħmel biex dan it-tifel jew din it-tifla tħossha parti mill-klassi? Jiġifieri x'ħa jiġri issa li għadda ż-żmien? Ħa nitfgħu il-problema taħt it-tapit u mbagħad ħa nibdew ngħidu il-lallu il kemm qed naraw behavior eh, problems għax imbagħad eh, faċli nagħtu t-titli, imma fil-verità nemmen li f'kollox fil-verità kemm huwa importanti li nevalwaw u nkunu sensittivi. Ġifieri eh, li inti qabel kollox, jiġifieri kemm jiena qed ngħidlek, qed nitkellem minn żewġ aspetti, bħala għalliema kemm trid tpoġġi mat-tfal u tifhem minn xiex ikunu għaddejjin. U inti dan tista' tagħmlu li tibqa' titgħallem, jiġifieri għalhekk huwa importanti li jibdew isiru aktar courses għax huwa suġġett li mhix xi ħaġa inevitabbli li taf kif u le jiena Kif u set ngħidlek, jiġifieri fil-klassi tiegħi kelli studenti li kważi kważi kull sena tiġri din ehm, u din is-sena b'mod speċjali, skużani, sena l-oħra kellna studenti li tilfu l-parents tagħhom fis-sekondarja, ġifri mhux wieħed, tnejn, tlieta, xi erba' ħamsa. Ġifiri, mhijiex il bogħod minna. Mhux hekk. Kulħadd huwa kulħadd ma jixtieqx jitlef l-eżistjow, eh, da min jixtieq eh, li iġarraba, ma hija xi ħaġa inevitabbli. Ġifieri jiena meta riċerkajt kif għat l kont insider researcher, għallek kien importanti ħafna li nżomm ir-riflessività, ġifieri li nikteb il-journal biex inti ma tkunx bajist, ġifieri l-esperjenza ta' Francesca Hija differenti minn tal-parteċipanti għax kull persuna hija unika. Kull persuna tħares lejn din is-sitwazzjoni b'mod differenti, imma jrid ikun hawn sistema li li at least ikollhom skejja li kollhom plattaforma li tista' segwi f'każ mhm. li nitilfu
U nemmen ukoll illi naħseb anka jkun hemm suġġetti bħalma nitkellmu anka jekk forsi fir-reliġjon jew fl-etika, għax naħseb issa u l-etiks Mel, ukoll. Eżattament, eżattament. Li kif it-tfal għandhom imorru ma' xi ħadd illi tilef il xi ħadd. Għax eżempju, jien għallum il-ġurnata nsib diffikultà kważi. Ikolli xi ħadd li tilef il xi ħadd quddiemu. Għażu kollha xaqbad ngħidlu. X'ħa taqbad tgħidlu kif inti ma tafx l-ħażin, ma fl-istess ħin Jekk tħalli ħaddej u ma tkellmux. Ikun hawn min ma jgħid xejn kważi kważi, jħossu imbarazzanti jitkellem fuq din is-sitwazzjoni. Inti eżempju bħala persuna li tlift il-papa, li xi ħadd pereżempju ma jkellmekx għax ma jafx ħajaqbad jgħidlek, kif kont tħossha? Jiena dak iż-żmien kont naħbija. Allura jiena f'dak iż-żmien ma kienx daqshekk problema, kont naħbija vera tajjeb. Mhm. Imbagħad irrealizzajt li li isma' I'm ok fis-sens inti qatt ma tkun hundred percent ok, imma inti titgħallem kif kif il-ħajja inti tkompli għaddejja fil-każ tiegħi, jiġifieri gradwajt, sirt żewwidt, sirt omm. Dejjem at the back of my mind hemm il-papa, Imma fil-verità, jiena ħbejtha dak iż-żmien, illum il-ġurnata nitkellem fuqha. Jiġifieri għalhekk jiena kelli dan l-interess fuq dan is-suġġett biex inkomplu nġibu aktar għarfien. Jiġifieri dak iż-żmien jien kont naħbiha. Illum li nitkellem fuqha inħossni vera tajba. Għax nibda ngħid, anke forsi meta Tkellimt ma' dawn il-parteċipanti u bdejt nisma' l-istorja tagħhom. Int għalhekk l-importanza tal-reflexivity biex inti ma tkunx biased fir-riċerka tiegħek. Imma tibda tgħid, ara, dik għaddiet minn hekk, dik għaddiet minn hekk. Kemm hu importanti li jitkellmu għax vera kif qegħdin ngħidu, hawn min jingħalaq kompletament fih innifsu, hawn min jaħbiha. U għalhekk ġeneralment jispiċċaw li dawn l-adoloxxenti jew it-tfal jinqatgħu minn mal-grupp. għax ma jkunux jafu x'ħa jgħidu. Għalhekk huwa importanti nerġa' nenfasizza li kemm it-tfal, kemm l-adoloxxenti fil-klassi as a whole ikollhom għarfien u żgur jkellmuhom kif għandhom jaġixxu f'sitwazzjonijiet u mhux neċessarjament għax tlifna il-papa jew il-mama ta' din it-tifla, anka qabel, għaliex le, għandha tkun parti daqskemm nitgħallmu affarijiet ma' Mela, jiena naħseb hija xi ħaġa fundamentali. Immens.
Li inti titgħallem kif għandek kif għandek tgħinhom dawn l-istudenti, dawn it-tfal. U jew kunu sħabek eventwalment. Eżattament, kif inti tista' tgħinhom iħossuhom aħjar billi eżemina, dawn probabli rridu min jismaħħom jew min jifimhom. U jina nasab ukoll jinqataw xi tfal għaliex jaff jaraw isħabhom jaġixxu b'mod differenti. Li pereżempju jisna x'ħanaqdu ngħidu. Kważi kważi inti jisek kif dejt ngħid tħossok qed timbarazza ruħek jew tbiddel is-suġġett. Jew ibidlu s-suġġett x'in jiġi immaġina titkellmu fuq kemm iġġildu mal-mama. U mbagħad pereżempju jaraw lil di tifla ġejja li tilfet il-mama u biddel id-diskors. U ovvjament di tifla ħadd induna. Xek, mhux hekk, għalhekk normalment jispiċċaw jinqataw, però rridu nimxu wkoll skont dik it-tifla jew dak it-tifel. Il-karattru għax dik ħadd tagħmel effett. U x'jixtieq.
Forsi dan it-tifel iħossu komdu jitkellem u aħna għalhekk huwa importanti li nagħtuhom l-ispazju jagħmlu dan u forsi jkollok min, kif bdejna ngħidu, juża modi differenti kif jista' jesprimi ruħu. Jalla nkomplu ġifieri jiena dik il-ħolma tiegħi fuq dan is-suġġett li nkomplu nkabbru l-għarfien U min jaf forsi xi darba nerġgħu niġu nitkellmu imma din id-darba xinkunu solvejna, ġifiri. Mela, kun. Jekk għawx, ġifiri, kil-bambin irrit, xħan uħolqu għal-dawn l-studenti. Jena taf xandi mistoqsija oħra. Bil-qalkolla.
Meta, per eżempju, meta bħalek inti tlift il-papa, Huwa tajjeb li jibqa' jissemma l-Papa bħala parti mill-familja għax ikun hawn min jew imur oltre jneħħi l-frames biex it-tfal kemm jista' jkun jipprovaw jinsew malajr jew inkella kważi jsemmih iżjed. Ħa ngħidlek, din tiddependi mill-familja wkoll, jiġifieri l-mod ta' kif il-familja ħa tħares lejn il-bereavement. All right.
Hawn min, forsi jiena fil-każ tiegħi, fil-każ tal-familja tagħna, il-papà baqa' xorta parti integrali fil-ħajja tagħna allavolja m'iegħedx m'iegħedx preżenti magħna, minti fil-verità l-memorji li għext miegħu ħa jibqgħu hemm. U żgur għandek ritratti, videos. Imma mbagħad hemm min forsi l-mod ta' kif ħa jħares, kif kif ħa kif ħa ħajħossu aħjar u li ma jarax ir-ritratti. All right, ħaġa suġġettiva. Eżattament, ġifiri dak li forsi għalek jiena dejjem nemmen li kull persuna individwal għandha l-identità tagħha, għandha l-emozzjonijiet tagħha ta' kif i ħatejx il-bereavement. Ġifiri, għaw min familji forsi jinaqdu aktar taf kif jihdu xsib aktar il-xuxin, ma kif edin nejdu jkun għaw min they drift apart. Għax forsi dik il-persuna li kienet il-kolonna tal-familja issa ma dix iktar hemm. Jiġifieri forsi jekk familja qed titkellem ħafna iktar fuq u forsi familja oħra li titkellem fuq hija xi ħaġa vera tqila. Għalhekk huwa importanti li nerġa' nenfasizza il-counseling, ġifieri li li nmorru mhijiex xi ħaġa x'tabu, bħal mental health. Mawx one size fits all. No, bħal mental health. Ġifiri jinti qabel kważi kważi tabu li tajt li kellek mental health jew jew postnatal, per eżempju, imma kemm hu ħaġa aħjar li aħna qegħdin we are tech e-, qegħdin naġixxu qegħdin nieħdu azzjoni. Ġifiri, l-importanza ta' terapija li inti għandek counseling sessions li li importanti l-konsistenza mhux mor darba tinħossni tajba mela ma mmurx iktar. U again, li ġifiri jina nemmen li eżempju, bħala eżempju għan nitkellem f'counseling, li, li tiffoka ġifiri tara, taraf minn min għaw eżempju għat jispeċjalizza fuq din il-ħagġa, eżempju bħal marriage counseling. Ehm, inti titmur għant il-persuna jekk eżempju jina kont pregnant mort għant il-gynecologist. Inti dejjem titmur taraf biex il-persuna biex tgħinek u tigwidak għal ħajja aħjar wara kollox.
U kemm hu sabiħ li pereżempju ġenitur tmur ma' l-ulijiet tagħha biex tifhem i kif tista' immens. Għalhekk l-ewwel meta bdejna nitkellmu u bdejt ngħidlek li kemm importanti ddaħħal il-counselor, l-SMT u t-teachers u jkun hemm ukoll xi ħadd mill-familja li qed jirrappreżenta x'inhu id-dar x'inhu jiġri biex inti taħdem bħala tim. Jekk inti għandek tim b'saħħtu, jekk għandek kulħadd on board, mela aħna nistgħu ngħinu 'l dik it-tifla jew tifel jew l-adoloxxent ħossu aħjar. Jiena jekk inkomplu nitkellmu ġifieri noħodlok il-ġurnal tant jiena passjona għandi ħafna Le, suġġett interessanti, eh, għax kif qed inti peress li huwa personalized, jaf il-way tal-om. U l-wejt ta' tfal huwa differenti. U jekk ma jifmux illi, orrejt, per eżempju, jiena ma rridx nara ritratti, imma t-tifel toħossu aħjar li jara ritratti. Mela ħanħallih. U b'xi mod insibu it-triq fin-nofs. Ok, jien ma rridx narhom, imma ma narhom. Again, għalhekk l-importanza ta' terapija. Terapija li tisma' u tifhem. Eżatt. Għax inti għandek 'il xi ħadd qed isegwik u kif qegħdin ngħidu mhux għax qed tħossok tajjeb mela daqshekk għax inti da tista' jgħaddi ż-żmien u terġa' opp terġa' tibda tħossok. U your way is not my way. Exactly. Għax naħseb dik hija xi ħaġa li aħna il-Maltin. Importanti. Għandna viz, isma' ħanajdlek għax jiena hekk. Eh, għax jiena għaddejt minna mela. U hekk irnexxi li jisma' minni pruva le kulħadd għandu l-way tiegħu. Eżatt.
Vera, naħseb jekk jekk it-tina l-għalla nibqaw sal-lejla eh. najdu. U suġġett interess, jidajtni kif, affaxxenajtni. Il għaliex hija xi ħaġa li ma konċ noħlom fuqa. Għax ovvjament meta ma tkunx ġarrabta ma taddilekx minn rasek. Nafu li ħanaddu minna xi darba imma tkun fil-kaxxun. Eżatt, eżatt. Umbat li tiġi
l-aħwa. Jiena naħseb ukoll biex nikkonkli mhm. li naħseb li kbar jekk eżempju jien issa li llum il-ġurnata jiena om ta' tifla ta' sena u xar li għal mimmi tajnejna il-biża ġifiri li titlef li li u koll jew il-raġel tijaj eh, tata da' segżar bħalma tlift il-papa tijaj. Trauma tibqa dejjem. Dik tibqa dejjem f'moħħok imma eh, x'tamel fis-sens Inti trid tipprova għalhekk kif qed ngħidlek, jiġifieri jiena wkoll biex għamilt il-kors ta' counsellor, jien kelli vjaġġ, jiġifieri l-vjaġġ kien li nattendu il-counselling sessions biex inti jgħinek aħjar titkellem u tara x'hemm taħt it-tapit.
Proset Franġeska. Minn qalbi.
Suġġett interessanti, ħafna. nagħmel appell biex forsi min jgħidu iwa sabad dan isimgħu isimgħuh għax jekk forsi ma jgħinx lilkom preżenti jaf jgħin lil xi ħadd li għaddej minn din l-esperjenza għax xi ħadd jekk ma tkun jekk ma nkunux aħna xi ħadd madwarna ħajkun hemm. U l-inqas li li nagħmlu po- impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' ħaddieħor naħseb jew waħda mill-isbaħ ħaġa li nistgħu nagħmlu Dejjem, f'ħajjitna.
Dejjem.
Mqar ħaġa sajra.